johera mag wuora jodala mageno agone ruodhwa kendo nyasachwa niro kamano kuom loso thuolo ma jaber machal kod ma mar mondo wawuo kodi e kit weche machal nadi ma jehova oloso thuolo ni an mawuoyo kodi nyinga pasta goro ngaro isaya awuok e kanisa mar Bahati Ministries Israel Ler e piny Kayole to kapok wacho wach moro amora jora mag wuora to wadhi kulo wiwa piny mondo wami Nyasach polo kod piny duong'. Jehova mar oganda lweny, erokamano kuom loso thuolo ma jaber machal kod ma duong' gi pak odog ne jakondo mula. Ya Nyasachwa weche mwadhi wache pawni kik gibed magwa ya Ruodh lela to mana kuom yie e nying Yesu. Amen. Jora mag wuora adhi wuoyo ndiko mawuok e Johana abich. Gima adhi wuoye, adhi wuoye kwamo moko kamoro ma ng'ato ok sudi, ok odhi ma kata otimre nade to kwamo moko kanyo matek. Nitie gimomiyo moko kanyo ma ok onyal sudo, ma kata mbesene dhi ok onyal sudo. Kata jomoko chango ok onyal chango. Ogombo ni ato kinde mage man bende nawuogi aneteni, anawuogi e cholani, anawuogi e chongni, anawuogi e dhierni, anawuogi e masichegi, anawuogi e dhawni, anawuogi e kongani. Kinyi Jehova chika mondo awuo kuom Johana abich. We asom ndiko gi ma Jehova chiko mondo ler kawuono. Thuon wach wacho ni Yesu chango ng'ato Bethsaida e dho yawo. Bang' mano Yesu nodhi Jerusalem nikech nitimo sap jo-Yahudi moro kuno. E Jerusalem kanyo e bath rangach miluongo ni ranga rombe ne nitie yawo moro miluongo ni gi dho Yahudi ni Bethsaida. Yawono ne nigi agolni abich. Ji mang'eny matuo kaka muofni gi rang'onde kod pudhe ne nindo agolini. Ne girito mondo pi otugre, nimar kinde moko malaika ne lor e dho yawono kendo tugo pi. Bang' tugruok pi kamano, ng'at ma tuo mokwongo donjo e pi ne chango kuom tuo moro amora ma en go. To ng'at moro ne ni kanyo mano osebedo matuo kuom higni piero adek kod aboro. Bed ni jomoko ne donjo e yawo nokwamo higa pradek gaboro bed ni nyiri ni kendo nyaka mane gisesomo godo nolewo nokwamo ni luonge aruse jomoko en nodhi oting'o maua kosetieko tung'o maua to chako dok ka en kende ka e kor yo pi wang'e mol lwoke openjore ni tang'o ma notima samoro yawuoyi wetene ne kendo en kotemo to tamore jomoko ne yawo elini madongo mare to nokwamo kama omoke kawuono wawuoyo kuom ng'ama omoko ma samoro moke nyororo notweyo matek ma dalano ne ok nyal sudo tedono ne ok nyal sudo kawuono wakelo chier mar choke yesu ja nazareth ng'at man gi dwoko e wigi manade matek momako ng'ato en gi dwoko e wigi manade machando ng'ato yesu noromo kod ng'ama okwamo e dho yawo ng'at molewo higa pradek kod aboro Samoro nyaka mbese nene koro ok nyal lime. Nitie gima nyalo timo ng'ato ma kata mbese koro nyalo simo simu. Nyaka joma nusomogo nyalo simo simu. Nyaka mon ma jie kendo nyalo tamre ni mondo kik girom kodi. Gineno dhier manie odi giwacho ni kik gibi kanyo. Nyaka nyithindgi ginyalo tamo mar mondo mi kik ore odi. Nikech pile kod pile moke kwamo inie dhier inie chong. Wang'eyo Yesu manyalo loko nying ng'ato. Jatend lweny ma noloko nying Josef ma wuod Jakobo ka Josef otwe lwete ne itere piny Misri. Owete ne ouse gi ng'eyo ni ng'at ma giuso ne to kare olal. Kare nitie Jehova ma jaduok geno sama ng'ato kwamo. Kare nitie Jehova ma jaduok geno sama ng'ato moke anete. Odhi oloko Josef ma odhi oketo prime minister. Mane Jehova ma kawuono wadwa luongo kuom ng'ama omoko. Mowach ni Jehova ting'o bedena kawuono nyathi ating'e tienda. kata namuku mosemiya nyinge dala mana tede ni java kawuono irucho ondike jokolosai ariyo apar gang'wen ni norucho gima nondiki mano twewa mano java elgibo java nisi java yawe en kod ratiro mar rucho kawuono en kende mwabro tale kawuono jakond mula oromo kawuono sibuor oromo ondike nau machiel matin apar gadek ni nochodo nyororo mano twewa kato bed nyororo mano ogur gokinyi kata notwe sa ochiko otieno sama ng'ato ne nindo kata notwe nyorororo kinde ma ng'ato ne somo mokaw pepasne mane odhi okaw modhi olwar ei pi mama imuna ma kawuono ninde wawacho ni ei pi kuro wan kod yesu lwana iluonge ni pi ngima e pi kuro kata ne dhi kaw gi mapandgi ei bunge ei bunge kure mwaluonge yesu wa niya Ni yien makelo ngima en ka jakondo mula achiel mar choke ja Galili duong' odog ni jatend lweny. Yesu romo bro siro ng'ato ng'ata ng'ata ma kawuono wacho naneno kit dalawa aneno oda aneno nyithinda aneno anda kawuono ni kel gini ir Yesu ja Nazareth ondike Zaburi praboro gachiel matindo auchiel ni chieng' no erobro golo ting' mapek odheru mar ting' mapek e goki kendo ibiro yeye piny e nyinge suja Nazareth. Bed ni nokete sa adi tich adi, wan kod Jehova Shalom Adonai Ebenezer, Nyasachwa ma nyinge ng'eny. Onyalo golo ng'ate kwamo kama ng'ato moke, ma ng'ato lewe, ma dalagi nyiero, ni dalagi kanyo ni muode ondelo tichame kuon thing' mane kama Yesu nyalo limo. Wang'eye jakondo mula sibuor mane olimo dalagi Lazaro. Sama ne geno koro norumo, nyaka nyimine Lazaro ne ywak. geno rumo jokiyaki to osebet e tie chiel eh, giludhe eh, girito mondo ma wach mar Lazaro rum piyo piyo mondo gichak gipog lowo kara kanye ma Yesu nodhi omokele geno ma Lazaro nochung' ma formally nogo sarut ma nyaka lwang'ni noringo piyo kaachiel koda kudni mane komanda in chief mwaluongo kawuono luonge ane kuom gima nade matimore kit ngimani ineno ich maremono Yesu nyalo change kawuono ineno nding' machiendono Yesu dikode yadhe ne daktari mare daktache ineno koko manie otno yesu nyalo kueyo norie bade manuel norie bade manyaka yamo nogo sarut mano yesu komanda mar jolweny komeko chier mar choke ja galili entie ka kawuono kuom ng'ama nade moyie to wacho ni kawuono yesu wara jaricho to biro resi kopudhi anete kogolie chom kogolie ura ok odewore nosekawo igni atinya sachwa ok mondi bende ok odeki nodhi oparo jaka jakobo kolewo kwayo ka ner mare sama ne jakobo kwayo ka ner mare higa okwanore modhi ochopo higni ma ok obuora ee higni sanja ochako med jakobo higni mamoko mano matiende niya mondo mi kik owuog e jela to sama noromo ka jakobo ne wuok e jela oa kod mon ariyo mano nyasachwa oa kod dhok kod mwandu mang'eny mano Ebeneza onyiso Jakobo ni winji wuod Isaka kawuono mane kidi mar Peniel okone niya Jakobo kochakre kawuono ok chak luonge ni Jakobo iluonge ni Israel ng'at mogwedhi pok odeko merwa kata noluonge ni ng'at malor ma ng'at ma ok jal yudo nyathi kawuono sa oromo ma Jehova chiwe nyathino en gi nyithindo mang'eny kata noluongi wuod wegi ni nionge kod tich bende sache ma nyuola noromo onge giminyalo wacho ma kata wi ler Tidwaro jok moko mabeyo man kod tije madongo. Tijego Jehova digo kawuono onyalo chiwogi e nying Yesu ja Nazareth. Duong' odog ni wendo. Fweny abich wacho niya, naneno kitabu kod nyarombo to nayudo kondik otwe olore matek kod kido abiriyo nolore gi kido abiriyo matek samoro dhier nolore godo sano moro nolore gi koko samoro dak ng'ato nolor kod chong nolor kod tuo bang' tuo to mumba kona niya Muma wacho ni we ywak mano fwenyo abich nitie sibuor mar dhod Juda Manuel ema oselocho kata sama wawuoyo kodi ni sibuor oselocho kata sami koro wadendo Yesu ni Manuel oselocho kawuono ni oselocho ok nobiro locho oselocho kawuono mwawuoyo kodi ni e no Yesu oselocho kuom somb nyithindi Yesu oselocho kuom tuo matweyi no Yesu oselocho wan kode ja Nazareth ng'at manyalo chungo ng'ato magol ng'ato e pidh buyugi Yesu no nitie jakono mulano nitie ondike sa piero ang'wen kod abich nabiro turo dhorangeye mag mula mago ma nodhi ogur matek ka yawuoyi mogich badgi dongo ma nyaka leche ni ng'utgi noguro matek motimo neno ka e kor gwenge ka giwacho ni mar jokang'ane ni waloro ma emomiyo ng'ato kwamo ok nyal sudo to wachna biro turo dhorangeyego matek go eko maywa mwandu mano pandni e mudho mano ndiki e saa prang'wen kod abich gi manade mano moko ni momiyo pepas ni ok jal konyi momiyo tedo ni ok jal konyi ywak pile kod pile ibiro tur dhorange mag mula e nying yesu ja nazareth duong' odog ni nyakwar jese jesi ber ondike jeremia prado kod adek matindo piero ariyo kod ochiko ni wach jehova nisi jehova el gibo jehova yawe jehova adonai wachne chalo mach ochalo ochalo nyundo obro baro lwanda matindo tindo lwanda mane oket ne ng'ato kaka road block ma ng'ato ok nyal sudo ng'ato ok nyal dhi maber gimane osiko gi ywagruok pile kod pile wang'eyo jehova disi ng'at ma jaduok geno onyalo siro ng'ato kama ng'ato nomokeno kama ng'ato nomoke mane otweye gi nyororo matek Wang'eyo Jehova ni siel gi bowo. Wang'eyo ni nitie jomoko ma chunygi onge huruma ma kata kotweyo dhiang' ok e lek to kata kama otweyeno kata onge kata mana onge gimoro ma dhiang' dicham be ok chande mondo mi obi ogony dheno oter kama chielo to kawuono wan kod Jehova nisi ondiki e Jeremia prang'wen matindo ang'wen ni kawuono ni agolo nyororo ok e lweti kata nodhi otweyi kama chalo nade motwo tararara ma ok inyal sudo wan kod Jehova mosebiro Yesu kidi mar jogedo Lwanda mar Jerusalem kawuono wang'eye jakondo mula sama nodhi e bwo liel o oh, joyaudi paro ni mano gitieke ara manuel to losonwa warruok bang' dala deko mayo jachien kifungu kawuono owacho niya obiro mayo satan kifungu mano dhi oloro digo ibiro maye kawuono miwach ni kawuono achungo dalawa chungo oda chungo nyithinda chungo dakna chungo kawuono ni e nyingeso an bende chakidena kaka jowadwa bende abiro chalo kaka joma nwasomogo mane Jehova mwang'eyo ma jachiw nying manyien pok odeko mondo mi opar ng'ato oparo ana kolewo kata ana isiago nyinge irego nyinge kaka oduma sama noparo ana oting'o nyathi e tiende noparo sarai maloko nyinge sarai okone ni winji sarai kochakre kawuono iluonge ni sara ma e nyathi miting'o e tiendi pok odeko mondo jehova timne ng'ato ng'uono Duong' odog ne Janazareth. Parie ng'a molewo ruodhwa. Sirie jogi molewo Nyasaye malich. Siri jogi ja Galili. Siri jogi were maklo. Siri jogi ja paradiso. Jeremia apar gabich. matindo piero ariyo Mumba kona niya, abiro loki motegno koinga mar chuma, mano stability. Jehova biro loko oinga dalau. Jehova biro loki motegno koinga mar chuma. mano Jehova Elgibo nyako andi ma ok dwa lwarno obiro keto motegno kako inga mar chuma mano inga ma kata koth chwe kata yamo ema bi ok nomuke kata ng'ato wuoth dhi malo mochako duog piny kata obi gotieno kata obi gokinyi pod Jehova biro mana loki motegno kako inga mar chuma mana Jehova mar polo mondo eka isir jogo gibiro kedo kodi to ok giniloyi mano Jehova wuoyo kata wasigu ked kodi mi kwami anete ok giniloyi kata tuochege mabi ibiro chango sani ok giniloyi kata nyithindi ema ko school fees Jehova wani kod pesa en wuon mwandu chakruok kod giko wasigu ok noloyi e nying Yesu ja Nazareth wasigu ok noloyi luongo dog ne nyikingi yo nikech abiro bet kodi mondo ariti abiro resi kuom joma timbegi richo kendo abiro konyi kuom joma undu an nyasaye ema wacho kamano jehova ogoyo kod raba stamp mar gi nyinge owacho ni an jehova nisi el gibo jehova shalom an ema wacho kamano ang'eyo jo-israel kama giwuok e piny mar misri farao luwo bang'gi o nam ni mbele gode ni bathgi nyaka bunge bende ni bathgi sama ne giywak jehova onyiso musa maka amram kone ni musa iting'o ang'o musa oting'o luthe lwete we apenjie jawinjo janeno iting'o ang'e lweti kawuono ting'a ne yie kende wabro mwomo kawuono e nyingesugi matekno ang'o na mwom sani gima tekno wabiro mwome kawuono jehova biro mwomo kodwa nyasachwa ngima jehova nitie jehova biro chung' kodwa lweny oparo daniel anie bur sibuoche kano onyume bur sibuoche e bur sibuoche kanyo eme jehova dhi olime jehova biro limi jehova biro limi ma jehova omako leke sibuor Mombako ne ni sibuoche ka nodenyo. Sama nonyum jadiel igi, Jehova nomako digestive systems mag, mag, mag sibuoche mano odhi okawo simiti mapek mokete i sibuor kawuono wasiki maparo ni biro rumo gibiro rito ahinya mondo mi rum to ok inirum joma rito mondo kari olal nono mondo mi gibi gicham adek adek e liendno nyisgi ni podi jehova pod omako bada ma koro achwicha biro loyo wasigu mochung' e mbelena joma rito ni mondo andi no mondo mi olwar nyisgi nondike jeremia prariyo gadek matindo prariyo gochiko ni wach jehova mating'o ni chalo mach ochalo nyundo ang' nobar lwanda matindo tindo kendo majna ang' nowang' nyaka gik mochung' e mbelena kawuono ni nying Yesu ja Nazareth wawacho ni geno nitie kuom ng'ama nade mowacho ni Jehova do gibiro ting'a malo gi oda gi nyithinda duto ondike Zaburi prang'wen matindo ariyo noywaya kogola chuodho motimo todo mano Jehova el gi bo kawuono ang' noywa ng'ato kama ng'ato nomoke ma ok nyal golie ng'ato. Nitie Jehova komeko ma nyalo ywayo ng'ato kama omoke. Kama otimo todono, Jehova nyalo pudhe ng'ato moywa ng'ato moket machiem gi ruodhi ma nyaka wasigu bwog nono. Mane Jehova mwakelo kawuono kwawacho niya, pok odeko mondo dala uno, pok odeko mondo ohandi no, pok odeko mondo nyithindigo. Jehova ting' malo, Jehova gwedhgi e lela, Jehova pargi e lela, Jehova chung' kodgi e lela, pok odeko. Nyasaye mar ngimano pok odeko mondo chang ga motuo kawuono mondo iwach ni kawuono achango maka maka kamaramino iwach ni kawuono ni Jehova en gi bo mano miyo Hezekia ndalo mano medo Hezekia ndalo abende omeda abende ochunga abende achung' e kitanda mar midekre kawuono nyinga Jehova loko Wang'eyo Jehova mar polo, ng'at ma jalok nying. Duong' odog ni ratego, duong' odog ni wendo. Iber ja Galili, iber ja kondo mula. Mumba wacho na Jeremia achiel matinda par kod aboro. Jehova dongi ber, ok gini loyi nikech abiro bet kodi kendo riti an Ruoth Nyasaye ema wacho kamano. Wasigu ok noloyi, pile kod pile ok giniloyi. Jehova biro wuotho kodi, obedo tieno Nyasaye biro riti kod dalani obedo kinyi Jehova biro siri kama ineno ka wasigu dhano ringo. Jehova biro chieli, obiro umi, obiro ting'i malo, obiro mako badi ma korachwich mano Jehova el gi bowo. Mumba kona e wuok pradek adek matindo apar gaboro Agoni ni erokamano chier mar choke ja Nazareth. Musa nokwayo Ruoth Nyasaye niya, ye inyisa duong'ni maler, dhi adhi ewi chongi kawuono. Wach ne Jehova nyisa duong'ni maler, nyisa tekoni ohanda kawuono, nyisa tekoni e dakna kawuono, nyisa tekoni kuom kit gik matimogi ya Nyasacha, nyisa tekoni jaketich kama ok dwarani Ke samiriembo ji japuonj chiela. Wachne Jehova ni kawuono sama nyithindo dhi e sikul ni. Nyisa teko ni kuom nyithinda. Wacha wacha ni Jehova ruodhowa. E dak na makora dakie ni ruoth. Osana nyisa teko ni maler kawuono. Nyisa ng'uono ni malich ruodhe kedo. Nyisa ng'uono ni kawuono. Iber manade jakondo mula. Iber manade were mapokolo. Musa nokwayo Ruoth Nyasaye niya, ye nyisa duong'ni maler. Ruoth Nyasaye nodwoke niya, amiyo abiro miyo berna duto kadho buti. Ber Jehova biro kadho buti. Kama ber mar Jehova odakie, kama ber mar Jehova okadhe, E dala maber Jehova okadhe, nyaka nying ma nyocha iluonge godo chong rumo. Irucho gik ma nondiki, Jehova kelo gik manyien. Kata nondiki kod kalama machal nade, kata nondiki kod remb ang'o, to Jehova ka duong'ne kod tekone osechopo e par ng'ato. Mano gima ondiki kawuono e wuok pradek kod adek. Matinda apar gaboro nabiro kalo iri mano Jehova oyie. Obiro wuotho kawuono molim nyaka ich miwacho ni ok nyal ting'o nyathino. Obiro limo nyaka ohala miwacho nosekwamono. Obiro limo nyaka dak miwacho ni koko gi lweny nitiereno. Obiro limo kanisa miwacho nolewono. Obiro limo nyathi ng'ato miwacho ni ok nyal kadho pinyno. Obiro limo wuod ng'ato miwacho ni ok nyal kendono. Obiro limo nyar ng'ato miwacho ni ok nyal tedono. Obiro limi kawuono dala obiro limo. ja paradiso kolimo kamoro amora amora mane odhiye yesu notimo gik madongo odhi olimo par ibrahim oloko nying ibrahim oloko nying sarai oloko nying ana mago kuonde ma yesu olimo oloko nying daniel ka ng'at mane ogen ni kiny notho kiny mondo mi omuode kod sibuoche kane ruoth derias mondo gokinyi oyudo ng'at ma pod ngima joma ne paro ni kar ng'ane biro rumo wachege ni ating'o Jehova Nisi kawuono ni ka ubiro duogo ng'iya ubiro yudo ka ohanda ochung' nyithinda ochung' dakna osudo nyathi ating'e tienda an kod were maklo nyasach Israel ruth manopar Elija o oh, Jehova iber ruodhwa iber manade chunya odendi jakondo mula pare ng'ama winji ruodhwa par gi nyasaye mar polo Chung' kod jogi jatend lweny. Iber manade jakono mula. Chunya odendi Adonai. Odhi opar Elija. Ka oganda malamo Baal. Oriedo dhano mia ang'wen kod prabich. Elija to ni kende. Mano pod waweyo nyiseche mag Dagon kod mag Ashera. kawuono wacho niya kata wasigo luori sach elija nitie obiro dwoko kod mach mano jehova elgibo obiro dwoko kod mach kata mana sani obiro dwoko kod mach kata mana tinende obiro dwoko kod mach muma wacho niya Wuok pradek adek matin apar gaboro. Musa nokwayo Ruoth Nyasaye niya, yie inyisa duong'ni maler. Ruoth Nyasaye nodwoke niya, abiro miyo berna duto kadh buti, kendo anahul nyinga ni Jehova ma Jehova mana kiwinjo. Obiro hulo nyinga e dalau mondo ji ong'e ni kara Jehova omako badi. Obiro hulo nyinga e ohala mitimo mondo ji ong'e ni kare en El Gibo. Obiro hulo ala nyinge nyaka e dak midakie mondo ji ong'e ni kara Jehova nyalo rito dak ng'ato. Obiro hulo nyinge, Jehova biro hulo nyinge. Okang' nopande nyinge Nyasachwa ok luor. Ondiki e ngeche pradek matindo pradek ni Jehova wani en sibuor. Onge le moro amora maromo kode. Obiro hulo nyinge sama odonjo koro ulo nyinge e ohand ng'ato manuel sama odonjo koulo nyinge sombo nyathi ng'ato simbe sama odonjo koulo nyinge koulo nyinge jake arus mar ng'ato japuonj koulo nyinge duong' odogni ber ja galili abiro miyo berna duto kadh buti kendo an aul nyinga ma jehova Mana kiwinjo, anaher ng'at ma uh, adwaro hero uh, gi hera mosiko, bende anakech jalo ma adwaro kecho. Mano Jehova oseyie nobro kechi kawuono. Mumba kona niya, obro kecho ng'ama odwa kecho. Wacha wacha ni Jehova kecha kawuono. Wacha wacha ni Jehova kecha tinende. Wacha wacha ni Jehova kalie dalawa. Ochacha ni Emmanuel kal dalawa. Sama ilimo miel molewo sibuor lim dalawa. Sama ilimo miel mokwamo japuonj lim dalawa. Ondike kwan piero ariyo kod adek matindo apar gochiko. Oh, achake ni muma wacho ni Balak amalo mondo iwinji wuod Zipor. Winji gima nyis- o- onyisa mondo awachi. Jehova wacho niya, Amalo mondo iwinji. Muma wacho niya, Nyasaye ok en dhano ma doriambi. Kowacho nobiro miyi chang to ibiro chango. Kowacho ni ohandi biro chung' to biro chung'. Kowacho ni nyithindi biro somo biro somo. Kowacho ni kawuono ni nyaka nying dalawu ibiro loki Jehova biro loko. kowacho ni nyaka tich iyud ibiro yudo kowacho ni dak ni biro bet biro bet kowacho ni dala ukanyo ero nyaka mutokni madongo biro donje biro donje biro donje e nying yesu ja nazareth wawacho niya gimoro amora mionge go jehova nigo ting'a ting'a badi wach ni jehova shalom adonai ebeneza el gibo jehova nisi kawuono Okin dhano, yawna kuonde mane olorna matek, yawna kuonde mane olorna matek, kuonde mane olor ka ji ogo kifunde madongo. Jehova okin dhano, kawuono ne ating'o nyathi e tienda, kawuono ayudo kar adakie, kawuono abende ayudo ng'ama dak godo, kawuono anda chung' malo. Jehova ok en dhano, Nyasaye ok en dhano madoriambi, oyo ok en dhano madolokre. osewuoyo to dongo biro timo kaka owacho adiero biro chopo gima osehulo jehova biro chopo gima osehulo wadhi kodi e lamo jehova mar oganda lweny parie mama mawinji ni nyasachu parie jaduong' mawinji ni ruodhi kedo Pare nyathi sikul ma ywak ni ruodhwa. Pare ng'ama piny olewogo ni a Nyasaye mar kedo. Chung' kod jogi kawuono ruodhi kedo ya ruodhwa. Sir jogi misango mar polo. To mana kuom nying Yesu. Amen. Jora magura jodalo mageno. An ma wuoyo kodi nyinga Pastor Goro Ongaro Isaiah. Awuok e kanisa mar Bahati Ministries ma en lere piny Kayole. Namba na madang' iyudago